Salam hormatly dinleýjiler. Meň adym Nur Muhammet. Ýurdumyzda sanawlaryny geçmek uly işler alyn. Barlar biz hem pursatdan peýdalanyp siziň dikkatyňyza matematika, fizika, himiýa ýaly takyk ylymlary ýetirmegi onlaýn sapamyzda ýetirmegi makul hasapladyk. Ilkinji dersimiz himiýadan başlaýar. Himiýa, siz köpüňiz düşünýänsiňiz, himiýany öwrenýän bolmaly, ýöne käbirleriniz diýýän bolmagyňyz mümkin. himiýanyň başy kyn, şol sebäpli hem soňky sapaklarynda has kynçylyk çekýär. E, himiýanyň siz 7-nji klasdan öwrenip başlaýaňyz himiýa sapagyny. Şu 7-nji klasyň kitabynda kesgitlemesi himiýa maddalary, olaryň häsiýetlerini, bir-birlerine öwrülmelerini we şol öwrülmeler bilen bolup geçen hadysalary öwrenýän ylymdyr diýip Hormat dinleyiciler has düşünüp bolar yani şeyle bir deňişdirme beresimiz gelýär. Siz sen bir dil öwreneniňizde, misal üçin türkmen dilinde A, B, Ç şeýle elipbiden başlaýarys. Ve 30 harf, şu 30 harfyň esasynda e, söz düzýäňiz, sözlem düzýäňiz ve olaň özara grammatik baglanyşygy bolýar. E, şoň netijesinde garaz düşünişip bilýäňiz. edil himiýa hem şular ýaly bir dil bolup durýar, ýöne bu edil bir türkmen dili ýa beýleki dillere meňzeş däl. Bu tebigatyň dili bolup durýar. Himiýanyň biz tebigatyň dili, himiýanyň öz dili bolýar, oňa elementler diýip bileris. Biz tebigatda görýän ähli zatlarymyz şu 118 sany elementden ybarat. mysal üçin demir, alýuminiý, galaý, kislorod, azot, şoň ýaly siziň size mälim bolan käbir elementleri sanap geçdik. Bu sizin kitabyňyzdaky periodik tablisa hem men PubChem internet sahypasyndan aldım. PubChem diýen saýtdan. Bu biraz özgertilen görnüşi ingilis dilinde.

diýip öwrenýän bolmagyňyz mümkin. Siz e, bu, bu diýmek siz edir e, bir elepbiýiň harplaryny öwrenýän ýaly göz öňüňize getiräň. Näme üçin şolardan başlanypdyr? Siz dil öwreneniňizde elbetde ilkinji nobat elepbiýden başlaýaň. Edil şoň ýaly siz himiýany öwreneniňizde de ilkinji e, öwrenip başla 7-nji klasdan siziň şu e, toparlara bölüp elementleri öwrenmegiňiz has e, zat. Elbetde şu elementlerden başlamagyňyz e, wajypdyr. Sebäbi şoň esasynda siz geljekde himiýa e, tebigatda bolup geçen hadysalara has has içgin düşünmegiňize ýardam berýär. Bärde biz ýene birinji sahypamyza dolanyp geleliň. Himiýa biz maddalar, olaryň häsiýetlerini, bir-birine öwrülmelerini we şol öwrülmeler bilen bolup geçýän hadysalary öwrenýän ylymdyr diýdik. Ýene bir gezek gaýtaladyk. Şu madda diýmek bu göwrümli massasy bolan islendik jisim. Hormatly dinleýjiler, biziň daş döwrümizde görýän ähli zatlar maddadyr. Görýän kompýuterlerimiz bolsun, e, iýýän iýmitlerimiz bolsun ýa-da howanyň özi bolsun, e, ösümlikler bolsun, haýwanlar bolsun, hem hemme zatlara şolar madda diýilip bilýär. we görýän ähli jisimlerimiziň hemmesi biziň şu 118 elementden ibarat. Hormatly dinleýjiler. käbirlerinde az on elementden ybarat bolup biler, käbir bäş elementden, käbiri käbir iki elementden ybarat bolup biler. Mysal üçin, mysal suw H2O. Görüşüňiz ýaly iki elementden ybarat. Birinji elementimiz ne şu wodorod, ikinji elementimiz kislorod. Ýöne wodoroddan iki sany, iki sany. Edil siz söz guranyňyzda-da käbir harplary iki gezek ulanyp bilýäris. Çekimliler bolsun, beýlekiler bolsun. Edil şoň ýaly bu himiýada-da elementler ýa-da maddalarda käbir elementler iki ýa-da ondan köp ulanyp bilinýär. Gysgaça aýdanymyzda, Himiýa giriş, himiýa e, sapak şulardan ibarat. Himiýa bilen baglaşykly kärler hem sanap geçsek, hormatly dinleýjiler, himiýa inženerçilik, neft gaz inženerçilik, e, lukmançylyk, himiýa mugallymçylyk, ondan başga-da oba hojalygy ugrunda da ulanýar. Soňra soňky döwürlerde has e, giňden ulanýan ugurlaryň biri hem nanoteknologiýalar ulanylanda da himiýa himiýa has e, wajyp bolup durýar. Bu derman senagaty ulanylyp hem bulara goşsak bolar. Sag boluň, hormatly dinleýjiler, ikinji sapagymyz şulardan ibarat.